Den un sita ku bo salú, kaminda mi lo bai spliká bo kiko ta kome i bebe loke ta bo salú. Kiko bo mes por hasi pa kuida bo salú pa evitá malesa? Pasobra keremi, despues di kuarenta aña, nos tur ta haña nos ku e ta yega bin bati na bo porta. Anto bo mester sa. Con cuida bo mes. Tur djaluna mitá di ocho riba Pica Pica TV. Shonodur, bu nochi, bu nochi, bu nochi mis amores, mi t'ei, mi t'ei, mi t'ei, Renee no t'ei awanochi pero si el a laga loke e a primintí el a laga pa nos televidentesnan. Nos ta ban sigui awanochi cu e tema cu bia pasá nos tabata papia tur e problemanan cu bo por hañabo cuné en cuanto bo sanger. Dus ban skucha kiko René a kompartí ku nos graba laga pa su televidentesnan kerí. Bon, ban skucha. Ok bon dia esaki ta un grabashon pa mi a manda pa djaluna dia shete di april komo ku mi no por tene e programa dus awe djaluna loke mi kere bai papia di dje awe prome ku tur kos bon dia bon tardi depende ora ku bo ta wak. Ta siman pasá nos a pedí e sanger i tin algun kos ku no a wòrdu a klarifiká òf algun kos ku mi ke amplia riba dje un tiki ainda. Por ehempel, nos a mira ku e sanger ta masha importante pa e transportashon di oksígeno. Oksígeno, zuurstof, ta e kos mas importante den bida di un ser humano. Si bo wak kuminda, nos por keda kuarenta dia sin come por ta mas mes. Nos por keda tres, kuater dia, kisas un siman sin bebe awa. Pero ta kuantu ratu nos por keda sin rosea? Si bo ta yega sinku minüt bo ta hopi. Mayoria hende no ta ni yega un minüt sin por hala rosea. Dus rosea, oksígeno, zùrstòf, t'e kon mas importante pa e Curpa humano. Anto esey ta loke e sanger ta transporta. Dus pa nos realisa cu e sanger ta di sumamente importancia. Pasobra si e sanger no por transporta e oxigeno se termino la baina. Nos tin cu corda tambe cu e organo, laga mi yam'e un organo cu ta usa mas tanto oxigeno, mas tanto zuurstof ta e hersenen, e celebr. E celebra ta esun cu ta usa mas tanto y tin prioridad riba tur cos. Nos ta mira mesun cos cu glucose, bloedsuiker, otro substancianan, mineralnan, cierto aminoacidos. E celebra bou di tur circumstancia tin preferencia. Pasobra si e celebra no ta traha mas, nada no ta traha mas. Mesun cos nos ta conta pa. Zuurstof, ku ta masha importante, entonces e sanger ta transportá e zuurstof. Bo tin ku mira e si no tin sufisiente zuurstof, bida ta kaba. Awor e no ta bai nesesariamente asina ku bo no ta haña sufisiente. Pasobra bo lo ban bisa si bo sanger, bo rode bloedsellennan, e globulonan di sanger kòrá, ta desviá, ta wijk af for di e forma struktural ku nan mester tin, Bo e sanger no por transportá sufisiente oksígeno. Mayoria beta un porsentahe di e sanger tin e afwèking di rode blutsellennan, e glóbulo di sanger korá. Dus bo a bisa ku si bo tin shen glóbulo di sanger korá, si bo tin un desviashon den e sanger por ta bo tin ochenta en bes di shen. Awo e ochenta ei tin ku hasi e trabou di shen, lokual ku nan no por. Dus ku konsekuensia ku tempu bo ta haña ku sierto órgano no ta haña sufisiente oksígeno. Dus no ta un kuestion di mes ora, pero e ta tuma su tempu, anto e mentrastantu e órgano ta bai atras poko poko. Anto den e baimentu atras poko poko ei no ta un kos ku ta ripará mesora pasobra nan ta kapaz di ku un tèst di sangre bisa bo tur kos ta bon. siendo cu si nan tin test special pa wak e structura di e globulonan di sanger cura. Anto einan nos por mira e ora ei cu tin un problema caba cu e oxigeno. Awor, e no ta nifica necesariamente cu e eritrocito, e cantidad di celula rode bloedcellen, ta no ta no ta adekua pasobra bo por haña ku bo no ta ripar'é einan bo ta ripar'é por ehempel na e konsentrashon di hero den e globulan di sanger individual oke e intishon ta pa no hasi koki muchu kompliká pero nos tin e globulo di sanger kòrá ante globulo di sanger kòrá ta karga un sierto porsentahe di hero. Dus no simplemente bo tin ku wak e kantidat di globulo kora, pero bo tin ku wak tambe e verhouding i kon nan ta komportá òf kon nan ta karga e kantidat di oksígeno òf di hero den kada globulo individual. Awor den e sanger bo por tèst esei. Ke men, bo por mira si e. Konsentrashon di heru den e glóbulo di sanger individual ta sufisiente pa hasi trabou. Awor si bo bai simplemente wak e mínimo i e máksimo i bo no ripará ku por ehemplo bo ta haña ku e kantidat di glóbulonan korá-ta yega te e máksimo anto bo wak e konsentrashon di heru den e glóbulonan korá bo ta mira e ta minimal e no ta pasa e mínimo pero e ta paden dje mínimo ainda. Anto ya kaba esei ta nabo un indikashon pasobra esun ta máksimo anto esun ta ménos esei ya kaba ta nabo un indikashon ku e kantidat di glóbulunan di sanger kòrá ku ta wijk af ta un sierto porsentahe pero bo mester sa esei òf bo mester sinta analisá un tèst di sanger no solamente vèrtikal òf horizontal ku bo ta wak asina pero bo tin wak den e kombinashon tambe pa wak si esei ta. varia. Dus no ta e como cu un test di sanger aquí nan cu nos por mira. Dus bo no tin cu wak horizontal so, pero bo tin cu wak vertical y wak e combinacionnan di e sanger pa asina descubri si tin algo ta pasando. Dus no tuma satisfaccion cu bo ta tende bo ta sita e sanger bo ta hasi tur cos, no, tur cos ta bon. Anto ora bo mes tuma e test esaki pa bo wak, bo por laga e pa un interpreter pa bo ta mira, ehepa, akinan tin un ha, akinan tin un el, esaki ta un tiki alsa, esaki ta un tiki abou, kon nan por bisa bo ku tur kos ta bon? Bon, masha simpel, pasobra nan test einan ta wak, nan no ta wak e kombinashonnan, nan no ta wak kon e ta bai den otro. Entonces esei ta un kos pa tene kuenta kuné ora bo na un test di sanger ku bo tende tur kos ta bon pa realisá, pa puntra un tiki mas aleu i puntra un kopia. ku bo mes tambe por sinta wak apesar di no ta sali afó, pero bo por sinta wak anto ainda bo tin den promé instante bo por bai oris'é ku un otro un hende ku sa òf bo por bai. Sí, Shunan. Esaki ta e promé parti. Si bosnan tin pregunta, nota bosnan pregunta pa asina otro siman, ku Dios ke, René por sigui i kontestá boso pregunta. Laga nos bai riba e di dos parti ku René a grapa pa sus amoresnan. Loke mi ke papia dici e ta, Be ta algun síntoma di sanger abou ku no ta wòrdu rekonosí komo tal, i tambe dor ku bo ta mira hopi bia Kada síntoma riba nan mes. Entonces nos tin ku komprendé ora di ku èiglek ta e kombinashon di síntomanan tambe ta yuda nan yuda nabo un indikashon. Entonces sin ku nesesariamente tin algu ku ta mustra den e sangre pero si hende tin e síntomanan aki e por ta un indikashon ku bo tin sangre abou. Oke un algu ku nos no ta pensa nunka falta di apetit. Ora un hende no tin apetit por ta un síntoma di anemia i no ta wòrdu rekonosí komo tal. Nos tambe ta simbra si bo sinti bo kansá, bo ta sinti un brain fog, bo no por pensa adekuadamente, ta lubidá kos lihé, tambe por ta un síntoma di sanger bou. Dolor di kurpa en general, pa misa bo tin dolornan tur kaminda den bo skarninan etcétera, den bo múskulonan, tambe por ta un indikashon di sanger bou. Biramento di kabes nos papia riba kaba, dus debilidat, sin ánimo etcétera, slap, no tin gana di hasi nada. Tambe ta un simptoma di sanger abou. Awor ta bin un otro cu nos no ta pensa un pabia riba dje cu ta simptoma di sanger abou, pero un hende ta irita, rabia lihé, depresion, tur eseinan por ta simptoma di sanger abou. Falta di concentracion, esei tambe ta relaciona cu e cerebro. Sinti friu lihé, nos a wak riba dje caba. Uñanan ta kibra, tene kuenta ku esei pasobra bianas ta pensa ora e uñanan ta kibra nos ta pensa he parsial klir, pero uña ku ta kibra lihe tambe por ta un señal di sangre abou. E koló di e lipnan i e eyelids, dus e oogleden, tambe ta tur ta indikashon. Dus bo ta kon manera awor si bo bai por ehemplo dòkter di kas, mama i pape ta unda mas ora bo bai, ku bo tin. Falta di konsentrashon. Ken a ta kon tèst di sanger no nesesariamente e manera mi a bisa e hero spesifik si nan no tèst'e nan no sa, pero mi a bisa e hero por ta ainda dentro di e margen di e minimo i e maksimo, pero bo por haña si ku e konsentrashon di hero den e globulunan di sanger kòrá ta abou. Asina bo por bin sa. Kiko kiko ta pasando y hopi bia un sintoma no ta bin su so por ehemplo un hende ta bisa por ehemplo e taña dolo di kurpa ke ki nos ta pensa riba prome ya reumatismo artritis dolo di muskulo en general dus ta esei ta es kosnan ku bo tin e ora ei nos ta sospecha ku tin anto bo taña algu pa esei awo kiko ta pasa si tin di haber ku sanger abou bo ta komand'e ku e ora ei nunka. Bo no ta cura ora bo usa remedi pa doló. E ta duna alivio temporalmente, pero e doló lo keda bin bek te ora cu bin discubri cu tin un totalidad tras di e cosnan cu ta pone cu bo ta haña e sintoma. Anto esei ta e, segun mi tamba nos papiriman papiriba djembiá caba. E kos ku tin ku tene kuenta kuné, bo tin ku wak e kurpa den su totalidat. Entonces, i esei ta e diferensia kardinal entre medisina natural i medisina konvenshonal kisas, ta ku ta bai wak e kurpa den su totalidat. Entonces, bo no ta wak un síntoma riba su mes. Duló e kabes no ta duló e kabes so, e por ta algu di kabes, e por tin, manera nos a mira hoy tambe, e por tin di aber ku sangra abou, e por tin di aber ku problema di lomba, problema di e nèk, etcétera. Entonces tur esenan por pone cu bo ta haya dolor di cabes. Entonces bo logico bo tin cu usa algo pa e dolor di cabes pasobra e ta molestioso, bo no por haci bo sigui bo bida etc. Pero si bo no yega na e causa principal e no ta sana. Un otro cos cu por ocasiona dolor di cabes tambe, p'esei tambe mester wak e totalidad ta ki ora bo ta haya dolor di cabes. Por ehempel, se kende nuevo tin wak tambe ora unda nan ta den nan ciclus, dus e ciclus di menstruacion, unda bo ta ora bo a haña dolor di cabes, den ki fase di e cicla, den di cuantu dia, tur e cosnan ta duna un indicacion. Awor mi sa, y por ta bo tambe sa entretanto, cu no necesariamente tin tempo pa puntra tur e tipo di cosnan ey, pero ta esencial si bo ke haña cura, pasobra si no bo no ta haña cura. Ora bon, e remedi. Ta simplemente pa e momento pa duna un alivio. E no ta bai duna un cura necesariamente pasobra pa duna un cura bo tin cu yega na e fuente principal di kico ta pasa den e curpa. Awor, un otro cos cu bo a ta nos no ta pone ningún asociacion cu ne, cu por ejemplo e hormon testosteron ta pone cu. E hero por shubi den e sanger y ta haci e sanger e un poco diki e ora. Entonces nos ta mira cu testosteron, e hormon masculino, por haci e sanger mas diki y directamente por subi e ora y e presion tambe y pone mas druk riba e ademnan. Entonces esaki ta djis pa nombra kico tur e cu bo por wak den e sanger cu ta ocasiona problema si bo no analisa e cosey debidamente. Mi ke bai bek riba e niernan un ratu pasobra e nier ta produsi un sustansia apo, ta un koko nan ta usa un sort di hormon eritropoetina ku ta yuda subi e sanger ku ta yuda pone ku e heru ta wòrdu apsorbá debidamente. Awor e nier ta produsi e apo, ok. Kimen si bo no tèst esei bo por hanga ripará ku e sanger. No ta oumentá na un dado momentu. I esaki ta un kos ku bo ta mira spesial serka e hendenan ku ta dialisá, pasobra ora e mayoria hende ku ta dialisá ta haña, bo bisa mayoria, beina allemaal, kasi praktikamente tur, ta haña anemia, sanger abou, dor dat ku e nier no ta produsí sufisiente di e epo ei, e supstansia ku a menshoná ei. Anto ora e ta haña ku nan tin ku dun'é den un forma. di Angoa of loke sea pa e hende por absorba e sanger. So nos ta mira con e sanger ta wordo influencia door di tur e tipo di cosnan aki and ta pesey dokter ta cuminsa cu un test di sanger pero hopi bia e test di sanger ke ta haci ta cosnan cierto cosnan en general no ta bay a la profundidad mesora ta te ora wak of sospecha cu ta un cierto desviacion of cu ta bay mas lejos. Esaki tabata e di dos parti ku Renee a pone pa sigui papia riba en kuantu e sistema di funshonamentu di nos sanger i e promé i foral e sirkulashon en kuantu sanger diki of e. a sanger no diki. Dus bos nan a mira m'a pone pa e persona ku bia pasa a puntra kiko ta e e pregunta di pa pa su chaka Pakico ta manera boso a mira ma ponele esey ta pa mantene e nivel di glucosa den e sanger y steun e actividad di bo pancreas. Dus awor aki nos ta bay pa e di tres parti di Rene loke el a priminti na nos televidentesnan, su seguidoresnan. Laga nos bay. Ok nos ta mira e nos ta papia di e nier con e nier ta tin un influencia den e sanger e nier ta limpia e sanger ta filtra e sanger e ta saca cierto popularmente bisa sushi afo substancia cu no mas kita tin den e sanger cu si acumula bira demasiado den e sanger e ta ocasiona un problema y manera mi a bisa caba dos si bo hay un truck di sushi cu ta colecta sushi anto ta cori riba caminda ta bente bek riba caminda nos tin un problema. Pues nos ta mira einan con e nier ta un rol grandi y tin hasta awendia den un test di sanger nan tin un substancia cu nan ta wak cu ta indica vooralzeker pacientnan cu ta dialisa cu si nan tin sanger abao si of no cu e ta indica dus e calidad of e nivel di hero den e sanger. Esey ta pa e filtramento di e sanger. Nos ta mira tambe e sanger ta un rol importante den temperatura. Dus ora bo hende ta tin sanger abou, bo ta bai haña ku bo ta e sinti friu mas lihé. Bo ta kurpa ta kuminsá tembla etc. E tipo di kosnan ei. E tipo di kosnan ei mi ta splika nan un beki. Dus ora un hende tin ijzertekort, dus heru abou, anemia, bo ta haña bo por sinti dor di kabes, bo por sinti biramento di kabes, bo por sinti kansansio, bo por sinti tambe ku. Ya, di hulandes bisa kortademigheid, dus ku bo ta den falta di rosea, di inhalamentu di rosea, bo por sinti tambe, kiko mas, bo por hasta haña, bo por bira bleek, bo por haña bo ta soda lihé, i bo por haña tambe un kos ku mi ta olbidá, olbidá ta e loke nan yama rusteloze benen, ku bo no por tene bo e piénan ketu. ku e ta keda move anto un kos ku hopi hende no sa ku tambe bo ta mira ora ku tin sanger abou por duna tambe kaida di kabei eventual alopecia y asina por tin mas keho ku ta manifesta sin ku nos ta buska e asosiashon ke tin di haber ku e sanger abou kòrda ku e sanger asun bo ta transporta oksigeno entonces si e oksigeno no ta yega kaminda tin ku yega por manifesta masha hopi. Keho mes. Un manera ku nos por haña e build up e sanger ta via nos nutrishon. Dus via e zòrg ku nos haña heru den e sistema, pasobra e kurpa mes no ta produsí heru. Bo por haña tambe ku por ehemplo vitamina C den apelsina, den diferente sitrusnan, shemaruko etsetera. Ta pone tambe, vitamina C ta oumentá e apsorbashon. di hero den e sanger. P'esei si bo tin sanger abou, ta bon pa usa ora e vitamina C, pero tene kuenta den e kaso ku bo tin e globulonan di sanger ku ta no ta shen shen, bo usa vitamina C ora i bo paña un otro kos atrobe ku bo ta haña ijzerstapling, ku e ijzer no ta hero, no ta wòrdu apsorbá i ta akumulá den e sistema. Tambe nos ta mira ku ora un. hende ta hende muhé ta na estado e tin ku zòrg no sanger pa e so sino sanger pa e kreatura tambe ku ta den dje ku ta formando anto espe si bo ta mira hopi bia durante e embaraso ku hopi hende muhé ta haña sanger abou dus pasobra nan nan kurpa tin ku traha èkstra pa e kreatura ku ta ei nenan tambe oke dus e kurpa tin ku bai traha ora di mas. Heru extra pa e por sobrebibi e embaraso. Ok, anto ora e ta depende importante pa e come y cierto cosnan cu ta aumenta e heru. Ok, los tin ua kico ta stop e observacion di heru, esey ta productonan di lechi, melkproducto, zuivel ta. David ta pone cu e hierro no ta wor absorba debidamente. Bo tin tambe cofi y te. En general zwarte te y manera mi asina te popular cu ta evita e stroba e absorbacion di hierro. Y un cos cu hopi hende no ta realisa pero biña cora, rode wijn, tambe ta stroba e. Absorbashon di hero. Anto nos tin otro bebidanan ku tin kontené hopi hero. Bon, por ehempel un kos ku hopi hende ta usa ta Primusab. Nos ta usa Primusab. Primu hopi bia pa yuda e baimentu af i nos ta mira ku ora hende usa hero ya es bo ta haña será di kurpa. Dus usando e Primusab bo ta segur bo usa un tablèt di hero, no spesifikamente tablèt di hero, fèro fimará, etcetera nan ta kondusí hopi bia na. Verstopping na será di kurpa. Pero si bo usa primer sap den likido, ta likido logiko, bo ta haña ku e ta oumentá e apsorbashon di hero mas fasi. Tur sap ku ta bèrdè, bèrdura bèrdè tambe en general, i bèrdè i marga tambe ta konta, ta yuda e ta kontené hero. Spinazi ta un ku ta konosí ku ta kontaminá i tambe pa wak e koló di sanger ku ta kora. Pues bo por asumí e ora ei ku tur kos ku ta kora ta yuda ta kontene hero. Por ehemplo un ku konosí ta roibit, tomati, frambous ta kosnan ku ta zòrg pa un apsorbashon di hero e ora ei. Pues nos ta mira asina ei ku tin hopi kos ta sosodé ku e sanger ku ta importante pa. Mantené e sanger riba un nivel importante. I bo tin tambe enanos ta un otro kos ku ta yuda build sanger ku ta vitamina B-dies dos. Awor B-dies dos ta un kos fastioso pasobra mayoria bes nan den e fuente prinsipal di B-dies dos ta karni. Entonces esei nan ku no ta kome karni tin ku zòrg pa nan tuma tin ora extra B-dies dos pasobra dor ku nan no ta haña anto e kurpa mes no por traha B-dies dos. Bo tin ku zòrg bo. aumento tuma e beges los den un forma di tablet hopi ya miho ta un forma di tablet di zaig tablet of kou tablet pasobra ora bo tin un miho absorbashon nos tin ki tene kuenta tambe ku sierto remedi ta kondusi na e bahamento di e sangre na e bahamento di e globulo di sangre kora den e globulo kora den e sangre Un remedio cu ta haci esey, cu ta hasta wordo prescribi cu e meta ey pa baha e sanger, pa haci un tiki mas awa, pa evita dos wende cu a ataki curacion. Awel, e remedi cu dokter ta prescribi pa e pashentnan pa nan hasi nan sanger mas delegá, mi ta kere esei René lo sigui riba e parti ei otro siman ku Dios su poder. Ya, dus ami tin un pregunta pa René, anemia ta algu Erfelijk, kon bo ta hasi bo ta hasi deal kuné, kiko bo tin ku hasi kuné, si bo tin ku limpia bo sanger kon lo bo limpia bo sanger en'é, kiko ta e kosnan ku bo tin ku kome òf bebe pa N limpia bo sanger. Shonnan, Esaki ta e tabata e dos preguntanan ku ami a hasi tèidens e programa Chawe, pasobra Renee no t'ei aktualmente e biaki, ma otro siman, Ku Dios su poder, René lo t'ei. Presente. Otro siman René a primintí un di su sigidoresnan ku e ta bai papia over di scale clear. Dus tuma nota. Otro siman, mitar di ocho, n'e mesun horario, djaluna, mitar di dos, ora di Antillas, René ta bai tei den e programa Un Cita pa Bo Salú. René a cumpli, si bosnan tin pregunta, pone nan tur den comments, anto otro siman René lo contesta. nan tur. Shownan mi kier a yama bosnan masha danki mis amoresnan Ana, Icha, Nair, tur Magali, tur tur Juni, bosnan tur Jackie Danki ku bosnan ta tei huntu ku nos awenochi kompartí. Anto laga nos bisa te mañan ku Dios ke ku Glen Tram den eigen pòt. Mi ta mira boso te mañan ku Dios ke. Chau chau.